Looking at my life since the day I was born Every day that I have lived in this world Hey, haungobude ukwenda kupi usina ndipambare chichi ah, so beautiful tinadani mubuda kanimboona saka unoti ndinodyei zvawaiti hee baba wako imbinga baba wako imbinga
sere usingazivi chimwe kuti usinganenge arikorekani chiiko nebebe e iye zvibaba wangu vatoriwo kumusha uku nditongoriwo kuno kupana pandogara inoziva kuti ndinondichengetera e
Ah, bururu bururu. Sawira.
Ah, ndiri dzangu. Kanjani? Muse muse.
Watsika.
Ah, ndabva kutsika.
Mwari yangu warova nekudaro. Zvamwari basa ranga randiwandira. Yako yekuda kupfuma. Sawira ka. unondifungisa kure sahwira eh? uri sei sahwira wangu ah, ona manje sahwira uchingori nayo nyaya yako iyi
yekubheta ndo yamunonetsana namai su chachibata mai maiso ichi inzwa ini asi ende ndichingochibata chete tiri kutsvagira basa nditokupinza vakambani vakomba wopinza ini basa manje bhururu wangu eh. asi ndoziva kuti ukabata jackpot ka eh. haa ah, unoenda kuri ah, ndichachibata unoenda one day is one day inzwa ini chinzwa manje bhururu eh. ndauya nenyaya yakanaka ah, pese paunosvika pano ndiziya ndanhete aiwa bhururu ka nyaya iri pano yakanaka inini handidi kukupa mahedheki mazuva ano ndoziva kuti zvinhu hazvina kumirira mushe kana pasi ndikuudze
Don't worry.
Inini handisi kuda kumira bhururu. Nyaya ndauya nayo panapa. Ndakataura nabhururu wangu uya uya. Uyo anotengesa maspare parts emakatapilas nemaspesi emamanzi.
Exactly. Eh.
Ndakataura naye. Saka pataingotaurawo taurawo zvedu nyaya. Eh. Akabva ati ah pabasa pangu bhururu wangu uh, accountant wangu. Eh. Hanzi akatorwa neimwe company. Akatopochiwa neimwe company. saka ndakabva ndamhanya kufunga bhururu wangu kuti ndi accountant ndikati ndina bhururu wangu baba su havasiri pabasa haungamubatsiriwo here bhururu tikanzi ah itai kuti atouya musi wemande chaiye chaiye akapfeka suti sadaro bhururu ndikukuudza sebhururu uyu shamwari ndakabva naye kudhara umm tichiri kuchikoro tichitamba tese kusvika aita kambani yake saka zvatoisoted iwewe musi wemande eh. pfeka time nesutu yako naseven o'clock wosvika pabasa sutu womuudza kuti ndatumwa nababa arumbi eh. nababa arumbi wakataura nawo eh. panyaya yebasa

Ah, asi usatya ko iwo ndokutemba iwo kuti haa wakapasa mwanangu aino hangu kupasa ndakapasa pachei pane mamarks andoda ne ayabuda eh. eh, pakaipa ndomari mari zodzaomari zodzachoakudaii ah, ati baba vako vachafara rumbi
choma uku ndokunonzi kunyadzisa satani unozivaka nenyaya yamai susan nyaya at least taane good news ah, wakazomboti chiko nenyaya yadonald
hamuziva kuti nyaya yadonald kai mama iri kundishungurudza mm. ina hangu donald ndichiri kumoda imi mama ende ndiri willing kumuregerera ende chimwe chinhu chinyasira ndimuregerera kamwana kaye kasuzen akanga ndirove kapedza undirova kofunga ndinomusira mgod good good awagona because iwe dai wangomusiya chete suzen aibva atowana kukanda kupinda but izvozvo zvewakugona ende apa ndafara ndizotsa kwabuda wakapasa uchipedza muchato aiwaita vama handiti but anofanira kundinyengerera aaaona donald don't worry anouya anouya nemadiro aanokuita anotouya chete chazondiudza by friday
tozoona uyo atiti tozoona uyo nyatsotarisai aiwa
and baba vako vachafara aiwaadadinainesa ngofunga ndichapasa kudai mai valoya
Ndifadza mwanangu,
Ishe mwanangu uri sei? Ah, ndiri zvaiti ndakanetsa yo. Ko indava chii futi nema? Office kwa doctor mama.
Ehe. Mama shasha yaramba kudyira.

Saka zvawaitaura kuti ndiyake waiita zvekuita zvekuita sei? Ah, kana iye muprofita uya akadhakwa uya. Aiwa munhu akandiudza kuti zvinoita. Ah, suka. Yo.
Ah, komana. Saka naiwe mwanangu ndinonyarira pai? Hapana mama chekutombonyara mama. Inini ndakutodzoka zvasema handisi kutomboda. Mm. Handisi kana kutomboda. Ah. Aiwa idea yekudzoka haiti. Ah, ah mama asi imimi mama munozviziva kuti kugara nemurume asingashande kunorwadza sei. Baba munogara muchiwadza kuti eh shanda shanda shanda. Moziva kuti zvinorwadza sei. Inzwa shamwari inini ndachembera ndirimo mumba wazvinzwa ah. tinenge tichingokavana kavana tichingokavana kavana tichingoti izvezvi kusashanda kwari kutenga ndikungogara navo ah. dzokera kuna simba simba ndiye murume wako ine zvekuti uswere uchindinyadzisa muraini ndichinzi vaka mwana wavakadzoka aiwa unondiita kuti nditonge ndawika handimbodiba ah, suzi hmm? uri kudzokera kuna simba ini kwangu kumba hakuna sadza rako hakuna kana sheye sadza rako mwanangu ita zvekuti udzokere kuna simba

Eh, katinoda kuti tikurukure maisa mai mai su. Eh. Eh, sahwira wangu akambosvika kumba kwangu. Asi kanyaya yake akanditaurira ka. Mm. Akana kundifadza.
Vaitaura nezvekusahwira venyu nhai baba Rumbi. Ah. Makutondityisa. Mm.
Vakamboiti taurei nyaya iyoyi. Eh. Ndikangoti ah inyaya dzekungotaurawo eh. asi paya akazongoramba yachitaurwa kepiri netatu mm. ndikati aiwa rega ndimboona sahwira wangu mudzimai wasahwira ndimbotaura naye eh, ah, rega ndimbotaura naye eh. bcause ini ndika ndikasamira pachigaro chasahwira ndiani anozomira ipapane zvinenge zvanetsaka Dimika eh, dimi vanhu vacho eh. izvozvo chaizvo ah, komana eh, sahwira wakasvika kumba kwangu mm. achiti ah, hapana kugara zvakanaka kumba namai suu ah. e, mai suu havachandirespect kumba uku ndikati ha mai suu chaivo here vamuri kutaura zvikanzi haa maisu hakusina rugare kumba uko ah, munorevei kana muchiti vakati hatisina rugare inga pana patinodya tichiguta zvese hapana chatisingaite isusu tinotodanana zvokuti munomba iwe unonyebera kudzungaira apa ah, taura chokwadi udza saura unochokwadi aiwa babaso inga vanhu takangogara zvakanaka chii chiri kunetsa nhayadziinzwai maisu maisu iwo wamunhu mukuru mm. eh, uri kuziva nyaya iri papa kuti zvinhu hazvina kumira musha ukazoona murume mukuru akusimukaka kutaura nyaya dzake kunze mm. zvasiyana kane madzimai anongoti kana panongonetsa chinhu wotobuda panze wototaura asi ukaona murume mukuru akusimuka unoziva kuti haa pane nyaya iwewe maisu mm. nyaya yayo uri kuiziva ndokumbirawo kuti upagadzirise ipapo murume ari kuti hanzi haa hauchamurespect hapasina respect kubva paakangopedzera kushanda basa paya Izvo izvizvi wakutongomuti bika enda unowacha enda unodii sawira uri kuona iyo ijuti rose randakagadzirwa hanzi ndindofanira kuita basa mumba muno iro zviri kumba kwako unoti kudii nazvo maisu inzwa izvi ndaisawira zvavanoita baba asuwa dzimwe nguva ndichitoti ndiri kuda kuenda kumusika handiti ndinomuka ndakuda kutoita basa nzai maisu siyei ndini ndichasuka Mai Sue siyai ndi ndicha cleaner. Mai Sue, Mai Sue dai ina handiti zvinyatsoziva zvemabasa emba, dai matondinyorera chiri chipepa. Ndo zvandakangoita weni mufunge. Ungataure. Ah, munoziva so mwana moza mwana anokuchinjira. Mwana anokuchinjira mufunge. Iyo iva baba. Ndonya kutokumbira kuti ndokumbira umunditiro chipepa chekuti ndiyasoma basa ndoita sei. Ah, zvino kana vakudai na ndichatomboziva weni. aiwa ah, ndatopererwa aiwa kamaisu mm. kana riri basa rekubatsirana mumbaka kubatsirana munobatsirana but kwete kuzoti vanongogara vachitosuka mapletsi he nembatya nembatya zodziye dzachena here he zvinhu zvainwa here chichi aiwa iwewo ndiwe kamudzimai unofanira kuitawo chinzvimbo chako cheudzimai babawo kana vachida kubatsirawo one day two days rekumbofadzawo mukadzika mm. hapana chakashata ndo zvamaiita kakudhara izvozvo muchikangirana kangirana muchiita sei pane chakaipa here ichocho ndapanzwa sahwira regai ndichachinja aiwa ndinochinja sahwire ka munondiziva kuti munhu akanyorovera ndiri munhu munyoro chaizveni kana kuchechi funga munondiri kana muraini muno mese vanhu vanotondiziva ndiri munhu akanyarara nyarara ndimudze nyaya yangu inyaya yekuti inyoro ebron ndatonzi ndiibvise izvezvi nekuti inyoro ndozvinoitika pano hakusisina tonzi respect kumba munhu ah, maisu ini ndiona sekuti zvataitaura kuda izvi mm. maisu munongochinjawo semudzimai weruwadzano chokwadi chokwadi kana kana watondiona ndasvika kudai sasahwira mm, mm. kuda kugadzirisa zvinhu handiri ndizvo zvaiwa ndatoaiwa ndinotenda ndachinja maita pasasahwira ndachinja eh inini handisi kuchambomira chaizvo eh kuti ndimhanye eh ah, zvakanaka isa zvinodai mamira akatapika

Ko wanga wakutaura chii kune pamberi pababa Rumbiro? Ko pane pandanyeba here? Kunyeba kuita sei?
Ndozvakuita basa rekufamba uchinondinya izvozvi zvine zuro apa. Ndakanovana namai Rumbi kundidaidza kupa kuti vazondirova inini. Nhasi iwo wakundichinjira hakuna kugadzirisa musha wakadaro baba Rumbi. Baba Asu ndozvandisingadi izvozvo matidzo. Ndozvandisingadi izvozvo izvi munondijairira izvi. Munondijairirwa nemazvinzwa. Mazvinzwa. Safambe muchinditaura kumaraini imi.